Dwi'n arwrol, dwi'n gwarchod, dwi'n amddiffyn, a mae gan pob gwlad an them fel fi. Rhowch i mi drwmped! Rhowch i mi ddrwm! A fi fydd eich an them! Dwi'n gryf, dwi'n danllyd, a mor ddramatig! Ann! Be? O dwi di deu na dwim isio cael fy styrbio! Bydda i lawr mewn chydig! Mae'n ddrwg gen i am hynna. A rwan dwi'n mynd i fynd â chi i Pontypridd achos mai fan hyn rydw i, Ann Them Cymru, yn dod. A phan dwi ddim yn Ann Them, dwi'n Ann Jones yr hanesydd. A na, dwi ddim yn perthyn i Tom Jones, er ei fod yn dod o Bontypridd hefyd wrth gwrs. Tad a mab ysgrifennodd yr anthem. Roedden nhw'n byw ym Mhontypridd yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Roedd Evan yn dad i saith o blant ac mi roedd o'n rhedeg ffactri wlân wrth ymyl yr afon Rhondda. Mi roedd Evan yn brysur fel gwehydd, ond mi fyddaf yn dod o hyd i amser i ddarllen ac ysgrifennu yn ei amser sbâr ar ôl i'r plant ieuengaf fynd i'w gwlâu. Ei bleser mwya' oedd cyfansoddi gyda'i un o'i feibion hynaf, James. O, mi roedd James wrth ei fodd yn chwarae'r delyn, a mi fysa'r ddau ohonyn nhw'n treulio oriau yn cyfansoddi a canu efo'i gilydd. Un diwrnod, Cafodd Evan lythyr gan ei frawd. Mae bywyd yn dda yma yn Pennsylvania. Rwyf wedi cael gwaith yma yn Pwll Glo anferth a mae'r tâl yn arbennig o dda. O'r diwedd rwyf wedi llwyddo i gael deupen llinyn ynghyd. Rydym yn hapus iawn yma ond mae hiraeth amdanat ti a'r teulu. Evan, Fan Wil Frawd, buaswn wrth fy modd petait yn dod yma atom i'r Amerig. Dim ots pa mor anodd oedd Evan yn trio, doedd o ddim yn gallu dychmygu gadael Cymru. Yr noson honno, driodd o ysgrifennu llythyr i'w frawd, a methu. Felly ysgrifennodd gerdd, achos oedd hi llawer haws ysgrifennu cerdd am ei wlad a'i gartref ond na llythyr negyddol i'w frawd. A'r diwrnod wedyn, wrth i James gerdded ar hyd glan yr afon, cyfansoddodd y gerddoriaeth, a galwodd Evan y gân yn Glan Rhondda. Wythnos wedyn,

Elizabeth John yw'r enw, a fi oedd y person cyntaf i ganu Glan Rhondda yn gyhoeddus, a hynny yn Festri Capel Tabor, Maes Teg yn 1856, wythnos ar ôl i Evan a James ei sgrifennu.
A dwy flynedd wedyn, yn Eisteddfod Llangollen 1858, Digwyddodd hyn.
Distawrwydd yn y cefn os gwelwch yn dda. Ai mi rydw i, Owain Alaw, y beirniad, yn dyfarnu bod y gân glam Rhondda yn cael rhannu'r wobr gyntaf? Dwi wedi mwynhau hi gymaint dwi'n mynd i chynnwys hi yn fy llyfr Gems of Welsh Melody.

Llew llwyfo di'r enw, a ganis i'r gân mor dda yn 1866. Cafodd Hen Wlad fy Nhadau i dewis fel anthem genedlaethol i Gymru. Ac o hynny 'mlaen, ia, cafodd ei chanu gau pob seisiwn a phob Eisteddfod. A 30 mlynedd yn ddiweddarach, roedd digwyddiad pwysig arall yn Llundain.
Madge Brees ydy'r enw, a mi gefais i'r fraint o recordio hen wlad fy nhad-au Y gwmni Gramophone yn Llundain yn 1899. Roedd yn para un munud ac 17 eiliad. I fod yn onest, fi oedd y ddynes cyntaf i recordio cân yn y Gymraeg.

Ac yna, yn sydyn, yn yr ennyd o dawelwch, dyma'r dorf yn dechrau canu. Mae hen wlad fy nhadau yn dawel i ddechrau. Ac erbyn diwedd, roedd y dorf yn bloeddio, Gwlad! Gwlad! A dyma'r tro cyntaf i unrhyw wlad canu anthem cyn gêm. Ac yn amlwg fe nath o helpu. Be oeddech chi'n meddwl oedd y sgôr? Tri dim i Gymru! Ac o hynny ymlaen, diolch i'r Cymry, mae'n arferiad i bob gwlad ganu hanthem cyn gêm. A dyma fi, Ann Jones, nôl ym Mhontypridd wrth ymyl y gofeb, tad a'r mab, Evan James a James James yn Ynys Angharad. A phan ddadorchuddiwyd y gofeb yma yn 1930, daeth dros 10,000 o bobl yma i ddathlu eu camp, ysgrifennu anthem genedlaethol Cymru, Hen Wlad fy Nhadau. Ond be yn union ydi anthem? Dwi'n arwrol! Dwi'n gwarchod! Dwi'n amddiffyn! Be am ni edrych ar y geiriau eto? Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi. Mae Cymru, lle dwi, fy nhad a fy nheulu wedi byw ers canrifoedd yn le arbennig, sbesial. Gwlad beirdd a chantorion enwogion o fri. Mae Cymru yn llawn bobl creadigol a diwylliedig. Ei gwrol ryfelwyr. Mae pob gwlad yn dibynnu ar bobl i fynd i ymladd er mwyn arbed y wlad. Gwladgarwyr tra mad. Sy'n golygu eu bod yn caru wlad yn fawr iawn ac yn ffyddlon iawn. Tros ryddid collasant eu gwaed. Ac er mwyn gwarchod y wlad a cadw pawb yn ddiogel ac yn rhydd, mae pobl wedi colli eu bywydau, mae nifer y bobl wedi marw dros ei wlad. Allwch chi feddwl am rhai enwog yma yng Nghymru, tybed? Gwlad, gwlad, pleidiol wyf i'm gwlad, mi fyddai'n ffyddlon i'm gwlad ac yn ei chefnogi am byth. Tra môr yn fur i'r bur hoff bai, mae'r môr yn ein hamddiffyn fel wal fawr. O bydded i'r heniaith barhau, a mi fydd yr iaith Gymraeg yn cael ei gwarchod am byth. Be am ni ganu efo'n gilydd ta? Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi.